Now I don dey smell onions, curry everywhere you go. They smell you. People that somebody they cook, we don't know say na Guinness that they cook for. They say now they won't break record. Our Cameroonian sister won't do wetin people never do for for Africa once. He say wetin be massage? Nigeria dey massage, Nigeria dey cook, Nigeria dey rake ball. He say no wan do that one.

We dey fear Rigarela wa. We dey fear. Hey, all the Cameroon in the house. Ah, those are our sisters. Now they carry last at all. oh. Now they carry vest. Ah! Una come out with na own we say this book of record we must break am. Wetin dey do Naija? Naija, Naija. Na also cook dem just know na put.

to dey work oh, carry to dey turn the dollar dey, the dollar dey, turn the dollar dey, the ah this our Cameroon sister hmm my people my people our Cameroon sister don verse in fact the verse ah dem no dey buy am from her she say why Nigeria go just dey come outside dey cook onions dey cook ah rice dey cook amala dey cook ewedu dey cook ofa soup dey cook egusi dey cook ekuke kuke Say wetin dey do naija He say na only naija dey this country You know say me first talk am No be only naija dey the west Africa Make una come make una go challenge the Nigeria Na this our Cameroon sister come outside He say naija Naija the bongo Naija the air Area eh Area eh Wodo wodo don come oh eh My people Na e sofri eye pin dey use one eye dey watch um mock news na e see say mock news e shortalize me e come out with dis news e say make una listen o all di all di area all di naka akpako naka make una listen to dis news o if you dey free to volunteer to go knack dis our sister make you come out make you come line up make you come knack dat day free knack free free akpako dey that day free food free knack free star free every free free woto woto go dey on the ground for cameroon that day o this our beautiful sister she say she wan knack free o say she go start am july seventeen she wan collect am for nigeria massage and cooking Shey u wan use another style the man just dey do take come outside if she be guy wey free he say make dem no correct him o he say make dem no advice him o he say wetin dey wetin dey happen wetin dey shele are you guys na why you go dey advice me for say make i no go nack no be my kpekus you see your kpekus let me use my kpekus take nack the book of record so that i will break it so na tell naija say no be only una dey dis west africa omo na who dey zuzu i tell am say nobody dey zuzu my sister chest it with your full chest if you can chest oya oh chest it how many my sister come o oh. mm. as you wan break the book of guinness record na who na

Make dem come come, make dem come nack you, you wan break that book of record, if you wan break book of record, you, e mean say na your body you must take, you know, do am and she say before you dey come, make you no do your fake test o, dem go go cook do test but me, for me my sister, an African, West African sister wey I be to you, for me e no make sense to me o, I'm sorry if e hurt anybody, This one no make sense to me eh because those guy you will, they will just dey knack you dey you no tire make you no go say collapse like one of our massage i wan i can massage o me i no go hear the story that touch the heart o me i no wan hear that story o eh you wan dey knack let me use my hand o Guinness Book of Record no be all those things now why everything wey reach we the African hand we must no spoil am Nigeria one don dey do hairdress one dey do the wotowoto one dey do the other one say you wan kiss na dem pursue am ekiti pursue am na sweep him leg comot for that place na you say na naka for akpako hmm. my sister i wish you good luck my people cameroon if na dey watch use one eye take dey watch my video my brother ivan i just say you be cameroon america cameroon if you come across this my video ah your sister say if anybody wey free na una be pass oh, make una come o oh, dem go do test free knacking free free na free and e go dey give una all the star wey una need If one collapse, another one go come in, na wetin she talk o. But if dem ask me, I for give am say, my sister, choose another niche. As we dey get niche for YouTube, I for advise am say make she choose another niche. But if she no wan choose, I wish am good luck. I just say make I tell my people say, Cameroon don come outside wan challenge Nigeria with their full chest, with knack am for akpako, with the man just dey do, with wotowoto on the salty. Don't miss it o. No miss am. Yes, no miss am. Book of record wey enter Africa, so we must tear am, scatter am pieces. So that next time when they come life again, when you go see us, the West Africa, they will first run. They will say, na West Africa be this. They will do like this. Eh, eh. My people, I just hear to una tell maybe some people never hear. Another news still though, my people, this my video don too long. Let me just put it. One of our brother, he wan buy car. He no get the money. He no get the money. Now he say, "Ah, I want to drive this Mercedes Benz. Me, I no get the money. Now he enter where for the same car. Now if I wan buy car oh, now they say you wan buy car, you say yes, let me go test am come, let me go, you know, mm, let me go drive am, eh? Now he carry the car, now he gbes. As he gbes, they not see this guy. Take the car gbes, come out. Mercedes Benz, he not see. Now they can't go see am for all those weather worry side I be. I don't know where they for come see another place for Nigeria. I don't forget am. Now they for go see am. Now they gbaba. My people, the reason why I want film this video, if you are youth, You like beautiful house, don't be in hurry, work hard. Working hard, one day will take you there. If you love that car, you wan buy that car, you no get the money, no go steal, no go hurry. Hurry in life no dey take anybody to anywhere. E go take you to one corner, they will knock you to one corner and once they knock you to one corner, all your dream don lock with that corner wey they lock you put. For that, wetin you suppose to do, work hard. No go take wetin no belongs to you. As police gbab this guy now, he love to, he love to drive Mercedes Benz but no money, abi no money. Wetin una advice, drop am for the comment section. For me, I advise am, e for take im time, e for work hard. Still e no dey pay. As e fit gbab the Mercedes, no be say e sell am o, but e just like to drive am, e just like to drive Mercedes Benz. money no dey na e go gbab am police come still gbab am join am all him dream now nko dem don knock am to one corner please if you dey you get that vision you love to live big life always remember where you for dey come and remember where you be now if God can lift you out of that place where you first stay before where you dey present now is more better than where you for dey come ah hold your God tight work hard God will still do it again will still lift you up again than for you to still Still na disease, na bad thing. Please, if you be youth out there, please hustle, hustle normal hustle, no go steal, no go dey kpai kpai people all the name of say you want to belong a big boy, that is not belong. The day they will catch you, you go be like fowl wey go fall for inside water or wetin I wan call am um rat wey fall for inside water, you will be like that. Please, I bring this particular part come out to add, no to encourage my younger brother, my younger sister, my youth, please work hard. Working hard is very good. If by working hard, if you get that dream, say this thing I want to do, am, always look where you for dey come. Look your present. With that, you will keep going, you will keep going, you will keep going. One day, God wey dey answer prayer, He go remember you. No sin, no put hand for hot thing, because once you put hand for hot thing, that hot thing must backfire you. If you no put hand for hot thing you dey work your work like this our brother for Ghanea when I see say dey work two security work for a day e o go night o from night o e go enter morning o from morning till evening e go still enter evening o till the next morning I think una see how God take locate him now my people please work hard one day God go send your helper to you my people na this one I get to talk I say make I end this video with this our brother I believe say una don see the right talk, I go try to put am make una read am, una fit read, una read am una understand am but I just say let me put my own opinion Okay my people, drop your opinion till I meet una in my next video, na who dey zuzu, na who dey kalabate please guys I appreciate all my returning subscriber, I'm loyal, I'm humble, always give this video a thumbs up, I appreciate every one of you, I appreciate, I appreciate, may the good Lord bless everyone who always support me, who give me thumbs up, thank you, who support me, I do appreciate, God will send